Kusayanyo huyu. Ah, Papa Jay, hello. Eh, naona waheshimiwa. Ah, waheshimiwa Lago. How are you? Nice to see you. Ja kamera mak gino. Mondo jopiny oneno na moso mheshimiwa. Gisechayo joma mjenga ahinya. But gima neno gi Homa Bay ka compare gi Siaya, Homa Bay aneno ka un gi maendeleo, uchiegni choponwa siasa na uchiegni kabisa. uchiegni mtafikia tu Siaya. Ing'e ni sani un gi airport donge ber? Wan ting'e ni wachako neno ndege kapod watindo. Ndalo mane Obama biro Siaya ne nitie Air Force 1, Air Force 2 na American jet. But ka compare jo Siaya gi jo Homa Bay, ji wacho ni ok adwa wuoyo Kiswahili Kiswahindu ahinya nikech abe awacho ni Kiswahundu. Ok adwa wuoyo Kiswahindu ahinya. But gima compare gi jo Siaya gi jo jo Homa Bay. Ja Siaya ka wuoyo to medo Kiswahili e iye. ni donge anyisi ni ng'acha kijana cha nomaki kawacho ga norach iwacho ni nachesa eh? kanyisi ga ni, ni, ni, ni tim gimoro tiku- iketo mana ni iketo ni, ni, ni fadhi wacha lakini jo Homa Bay to koro mix dholuo gi English winjo iseyudo jo Homa Bay kago mbaka Koro kaka joma be ariyo go mbaka ni ng'ane be ng'e ni eh jaodo diwo cha nomedo nyathi. Nyathi mar adek to donge anyisi ma jano kendo dhako ma manyuol nyuol pile. Joma be yema kiko sana go to bro nyisi no mera. Ikwenya to karado kodi ibiro yie ni an ng'ama radical. Aneno joma chuo ji madho gimoro amora. Osiepa, kama unakunywa pombe know your limit. Know your limit. Tie ng'at moro nomadho kong'o momer mokawo side chick odhi introduce chadni ir chiege ni baby, unajua side chick alikuwa nakataa kukuja home kong'o no your limit nitie ji ariyo madho kong'o ng'a- ng'ato kawo nyako town kacha kimadho kong'o no your limit kabisa ng'e kuma ichopega Ji ariyo nokawo nyako gi mer to gineno police station mondik ni police station to gidhi to gipenjo ni nani yako hapa tunataka lodging police station Polis onyisogi ni idwaro ndalo adi? Tunataka ya one month. Hey! Ne gibet one month kiny kochiew gokinyi ni bwana nani aliniweka police station? Ng'ama nokela police station? Ni ni biro kama ichulo aluf apar mar one month. To nikech wan wan gi ofa wabiro miyi three months.

Kiwinji mosi ni mupo. Dong neno ka josiasa biro ka ji opong' malich, ji opong' malich, Raila ni kanyo ji opong' malich. To pod ipenjo uni jo ama be mupo ok ginewu maber. Eh? Pesa ber. Many pesa. Many pesa kata ka watimo gimoro iye ka wate. Ng'eni ka watimo gimoro iye kaka ibiro maki ibiro nyiso ni in ja pesa. Ka sasani watimo atima gima rach ka wata ibiro neno ka DCI obiro mbele ka to un uwenu chief gi yudhe madhi chwadou. Eh, many pesa, many pesa mwaki gi DCI. Eh, onge ga gima rach kionge pesa tibiro gi joma nigi pesa. Jachien moro ora ora weita to muli ni tineno ka jowete wacho ni wachana e tugo na e. Omera chieng' moro mijengo no sani maisha tek maisha tek sana Chieng' moro maisha nochwada Mukuru kamoro ni Mukuru kwa jenga. Ing'e ni maskini niga gaibu sana. Otieko ndalo adek kapok atedo, gimoro nyisa ni koso jirende kuodha. Alafu wacho ni ema aibu ma ji biro lando ni ok atedga. Akawo kikombe mar plastik awang'o nikech ochal ga nguruwe. Odum ga nguruwe. To gikabir jachien to jirani penja ni Odiara, eh, na leo unapika nini? Ah, mi leo nimeamua nimeamua tu nguruwe kuota. Dobe karano tedo mena to jirani bukre ni abe sabu to ne nguruwe tatedo mena ukatok ni matin. Kamane kaka nadar. Lakini ukawere wakakutreat ga jo, jo kibarua kobire liel. For example, lawyers osiepa Kionge pesa, kend kuma ofukoni oromo kodi. Inyalo yudo ni kendo nyako bwana to en mok osomo kabisa. Nyimine nokend gi loya, daktari, ni bwana liel no tek dhiega. Yaani ni temo golo olumb oche ni golo mawaidha inyisi mana ni chwara nyango iti biro ketho weche. Bwana beng'e ni kionge pesa family kata rusi nyaminu inyatim kikia. Iwinjo mane odiero to dong daka ne ni arusa arusa nyango na nyango man anyango maru. Nyaka igocho ne babu baba. Sanyango notimo arus. Ni hawa neno ni kwa chandi. Nikech mama nigi pesa emi chando, hiki chando ni ang'o? Chieng' moro watero ja kibarua wadwa mana yo mabei koni. Omera tend jo tend lawyers ni kacha, tend daktari ni kacha, tend jo kibarua ni kacha. Gima nowang'o yo wakowo ja kibarua wadwa. Wadhi ywago Father Ilu. Omera be isedhiga kamoro mu- urwako unyiewo nyaka lewni manyien gi komba mar 50-50. Ikawo nyaka gazet moro mar 2012. Koro i- iyano ema igeng'o. Wan be wachayo jo, jo lawyers be nigi gazet ma kawuono. Wabed kacha ten ten ten ten ten bana. Laya simo somani hello hello hello. Bwana ing'e ni min nyako cha nobiro nyiso nyako cha ni yawa jaodi ni timoga kibarua na robo gikonywa baro yien ka. Hey! Ng'ama onyiso uni wabaro yien Nairobi. eh? Yaani design mitero wuka te chai ne lawyers. Tamos moro maler, marieny, mar silver. Wanokelnwa birika moro muketo osogoro. Eh, osogoro. Kidwa ng'e ni ochai e dala moro, ng'i kaka otok mandas. Mandas otok ma kaka mandas obet, kaka iyudo kuma ibet mana ni. ndalo moro ma Yesu chwada ma wa mijengo koro adhi ati adhi tiyo kuma ilose ji mochari kanyo ema nadok ayudo ni jo-Homa Bay nindoga gi swag yani ne warwako ji to wakete sanduku ayudo ng'at moro kobet mana ni Tapenjo ni ng'ani be otho ni ee, to ang'o ma nonege pride? Ne en gi pride mang'eny. Adog ayudo moro ka nosim kotimo dhoge ni. Tapenjo ni ng'ani be osim ni ee, be nyocha osim okele ka. Nang'o ma notime? Notemo wacho ngeli yawa. Wadhi wadhi wadhi wadhi wadhi wayudo nyako moro mobet ni en to ok napenjo nang'e gima nonege. Thank you so much. My name is Odiero Jamjengo. Wapi makofi ya Odiero Jamjengo?